Léif Vertrieder vun der Press, mir soen Iech Merci, dass Der haut bei eis komm sidd. Mir hu keng Manifestatioun, mee mir maachen haut e ganzen Tour, de ganzen Dag, An haut hei virum Staatsministère hu mer eben och de Point presse gemaat. Mee mir sinn awer och iwwerall, fir déi, déi nach wëlle Fotoe maache kommen oder e puer Interviewen. Mir sinn nach vill ënnerwee. Ech soen Iech Merci, well et ass e wichtegen Dag. Haut ass et da souwäit, haut ass den éischte Juli, deen Dag, wou d'Indextranche hätt missten erfalen. Mee se de Moien ass et confirméiert ginn, se ass declenchéiert fir de Mount Juli. Mee D'Leit kréie se net, wéi mer alleguerte wëssen. Mir kréie se alleguerten net, well d'Regierung an d'Patronat decidéiert hunn, dass den Index Manipulatioun gemat gëtt an dass alleguerten de schaffende Leit, alleguerten de pensionéierte Leit hei zu Lëtzebuerg hiren Index geklaut gëtt. Dat ass den Dag vun haut. Iwwer 9 Méint laang kréie mer déi Indextranche net, Dir wësst dat, datt eng Zomm vun 720 Milliounen Euro Kafkraaft, déi d'Leit net kréien, mee déi e Kaddo mat der Géisskan un alleguerten d'Betriber sinn, an en Deel Kaddo, wou de Staat de Gestaat mécht an d'Leit net kréien. All déi Betriber, déi och nach grouss Krisegewënner sinn, all déi Betriber, déi gutt Resultater schreiwen, All déi Betriber, wou et wierklech net néideg gehat hätten, hiren Index de Leit net auszebezuelen, de ganze Stat, all de Leit, déi beim Stat schaffen an ugestallt sinn, all de Leit, déi pensionéiert sinn, all déi Leit verléieren elo all déi Méint Kafkraaft. Pro Mount ass dat e Kafkraaftverloscht vu 70 Milliounen Euro, wou d'Leit net kréien. All Dag zwou Komma zwou Milliounen Euro wou d'Leit net kréien. E Salaire médian, einfach fir e Beispill ze ginn, well oft esou gesot gëtt, esou eng Indextranche, dat ass jo net vill, do kann ech drop verzichten, do bedeit dat iwwert déi 9 Méint e Verloscht vun 1.380 Euro, déi déi Leit net kréien. An dat an enger Zäit wou d'Leit et wierklech batter néideg hätten. Duerch d'Inflatioun, déi galoppéiert, déi ëmmer méi explodéiert, ëmmer méi Leit kréie Schwieregkeeten, um Enn vum Mount d'Enner beineen ze kréien. D'Präisser vun der Energie, vum Bensinn, vum Gas, vun der Alimentatioun, vum Logement, all d'Präisser explodéieren a mir ginn alleguerten all Dag méi Suen aus. Alles klëmmt, mee just eis Léin net. Duerch d'Indexmanipulatioun ginn eis d'Léin net an d'Lut. An dat ass eng falsch Entscheedung, déi den OGBL net matdréit, dat wësst Der. An duerfir sti mer haut nach eng Kéier do, well mer gesot hunn, Mir akzeptéieren déi doten Décisioun net, déi Feelentscheedung géint alleguerten d'schaffend Leit an hir Famillen hei zu Lëtzebuerg. A mir ginn net op a mir ginn net no a mir wäerten dat heiten weidermaachen, Dag fir Dag, Woch fir Woch, Mount fir Mount, bis. d'Indexmechanismus erëm ganz normal spillt. Wat maache mer haut? Mir hunn haut keng grouss Manifestatioun opgeruff, mir hunn haut en Dag vu symboleschen Aktiounen. A mir gi symbolesch bei déi Betriber, déi alleguerten hätte kéinte locker hirem Personal hir Indextranche ausbezuelen. Mir hu symbolesch Aktiounen a mir hu missten e Choix vun e puer Betriber treffen, Betriber, deenen et gutt geet, Betriber, déi awer och ëffentlech sinn, déi och kee Problem gehat hätten, hire Leit den Index auszebezuelen, Betriber, déi fir Lëtzebuerg stinn, symbolesch Betriber, wichteg Betriber, wou d'Leit alleguerten Hir Kafkraaft verléieren. Mir hunn, an dat hutt Der matgedeelt kritt, si mer scho. Vun de Moie fréi ënnerwee. Um 5 Auer ware mer beim Emile Weber. Dono si mer bei d'Post gaangen. Mir ware scho bei Dussmann. Mir ginn nach bei Arcelor-Mittal. Mir sinn dem an der Mëttesstonn nach bei der, virun der ABBL an der ACA, stellvertriedend fir all d'Banken an d'Versécherungsbetriber, wou d'Leit d'Indextranche net kréien, mir gi bei d'Goodyear, mir gi bei d'Belle Etoile, mir stinn nach virum Escher Spidol a mir ginn elo nach bei Creos. Mir hunn e Choix gemat vu symbolesche Protestpiqueten, wou déi betraffe Leit, d'Delegatiounen, d'Militanten aus dem Haus virun der Dier stinn a matdeelen, dass se net d'accord si mat deem, wat hei passéiert. An Dir wësst dat, mir hu gesot, mir halen net op, mir maache weider. Mir wäerten ëmmer erëm do drun erënneren, wat hei passéiert ass, un dee Kafkraaftverloscht, un deen Indexklau, un déi falsch Décisioun vun dëser Regierung géint déi schaffend Leit an hir Familljen. Mir hunn dat annoncéiert a mir maachen dat a mir zéien dat duerch a mir wäerte weider kämpfen, bis den Index erëm normal leeft. Duerfir sti mer haut hei a mir soen Iech Merci, dass Der dobäi waart. Dir wäert alleguerten och d'Fotomaterial an d'Videoen zougeschéckt kréien, déi mer haut gemat hunn. Dir kënnt dat verfolgen. An da steet dësen Dag fir den éischten Dag vun deem Mount, wou ab deem Moment Mount fir Mount de Leit hir Kafkraaft geklaut gëtt. An duerfir sti mer hei an duerfir si mer net d'accord. Vive den Index! Kolleeginnen a Kolleegen, ech soen Iech Merci. An et ass esou, dass mer esou vill eidel Versprieche gemeet kritt hu vun dëser Regierung, ëmmer erëm. Des Regierung huet vun Ufank u gesot, Mir stinn zum Index, mir ginn net un den Index. wäert keng Indexmanipulatioun mat dëser Regierung a Fro kommen. Dat hu se nach e puer Woche virun der Tripartite widderholl an der Chamber. Alles eidel Wierder, alles Wierder, déi an d'Loft fléien, esou wéi eise Ballon, symbolesch. An och déi eidel Verspriechen, déi elo gemeet ginn, geet keen un den Index, den Indexmechanismus wäert net a Fro gestallt ginn, och dat wësse mer, sinn eidel Verspriechen, well déi nächst Zäit wäert eng haart Zäit ginn, wou weider Tripartite kommen a wou weider wäert versicht ginn, um Indexmanipulatiounen Indexmanipulatiounen virzegräifen an um Indexsystem ze fréckelen, net mam OGBL.